Никам та ҫуккӑ. Эпир вӑтӑр виҫӗ ҫын, вӑтӑр виҫӗ чӑвашран паянхи кун телей урех ҫын ҫуккӑ. Ҫампа. Пире асаттесем кӑҫал ҫирӗммӗш шутка ятпӑр. Кунтан ну, тӑвӑртарах пакаса курнӑ, сарласа та кайса курнӑ, анчах та яланах илсе ҫитернӗ. Унта ҫити калӑ чиперех кайса килнӗ. Кӑҫал ӑҫана паса эппин ҫакнатӑп. Паянхи маршрут ҫакӑн пек. Паян пирӗн чи ӗҫлемелли кун пулать ӗнтӗ. Эпир ка Шӑхасанта ҫеҫпӗл палӑкӗ патне кайса ӑна ӗнтӗ ятса паратпӑр. Асӑнатпӑр. Мӗншӗн тесен кӑҫал ҫеҫпӗл ҫуралнӑ ҫӗр вунӑ ҫул. Лозунгпа пирӗн пулать ҫул ҫӳрев. Кайран Митта масле вилтуприсе кираши папрумда вӑхӑт памеле пулать. Геннадий вилтуприсне тикеш кулашы. Тикеш кулашынче каран вара эпир елчӗ курлы пӑва ҫулӗпе Тетюшине, Теччӗре Ҫеспӗл музейӗнче Карян Пухтел ялӗнче юнашар унта пулнӑ ӗлӗк-авал чӑвашсен, пӑлхарсен Ешӗл хула

Ҫак каларӑм уйинкен, тӗне кӗмен чӑваш шалӗнче. Каҫпа кӑпсет, унтах ҫӗр каҫатпӑр. Тепӗр кунне вара пирӗн вӑл пулас ҫиччӗмӗшӗнче Слакпуҫ. Слакпуҫе Яков Ухса вилтӗпри, Иванов вилтӗпри, музей, Иванов музей, кайран вара Силбияльне каятпӑр. Силбиялӗнче пирӗн питӗ нумай тумалли ӗҫсем. Унта пирӗн юпа лартмалла, юпине Оттуда хунувал, онда вӑгыр пуҫта касса кӑларчӗ Дима Мадуровна тав тумалла пирӗн. Каран нарспи жюрине шыл пуҫ типне темеленте унтан пура, ӑна пура ларта шнейпер. Пурне тунӑ пӗтӗмлеть. Вара ҫавсем ӗҫе тунӑ хыҫҫӑн халӗнепе така илмерӗмӗр, тукта кунта вырӑ ҫук, лера кстаусанга пирӗн шуру тухас пулать, тытас пулать, илес пулать. Вара унта чӳк тӑватпӑр, апат ҫиетпӗр, Каҫпа вара Вӑйӑгарти Нарспи поема вулатпӑр унта. Чӑвашла тумланса перекетре ҫӗр ҫул ытла Силпере чӑваш юрри, чӑваш вӑйи, вӑйи пулман, тӗрӗссипе каласан. Вот эпир прямо шунда вӑйӑга бедатпӑр. Саккӑр мӑшӗнче Пӳлер, Пӳлер, унта ят, чӑвашла ят йышӑнни, Карас кӗнеке барап чӑвашла ят ятсӑр кӗнеке, чӑвашла ят йышӑнни.

Сан ятупа тухнӑ вир ҫулкине. Асӑнса ҫӗкӗр тепринчӗкки ҫын асӑнма. Жвачество сӑмах канмалма. Чӑваш сосна бар тенӗрен. Эпир хамӑр тӑсса пӑрта ҫӳретпӗр. Чӑваш тӗнчи тӑрӑх. Чӑваш тӗнчи вӑл пирӗн чӑваш ҫӗршывӗ кӑна мар. Вӑл чӑваш ҫӗршывӗ вӑл. Пӗтӗм ӗлӗк-авал чӑвашсем пурнӑ пурӑнсем. Вӑл чӑна ҫула тухрӑмӑр, тӑванӑмӑр. Эс пирӗнте пӳлме пӗрле, эсӗ каппӑр сана, Яран вара кунтах варатпӑр. Сӑнай пек кечене эсӗ кайса кӑтартасшӑн. Мерседесе юлда эсӗ хӑвӑн. Чӑн-чӑн юрату ӑна. Хӑвӑн Насти Петров Сиренко опа. Мухтавлӑ мар

Мускавра. Эпир шкулта вӗреннӗ чухне пӗтӗм чухне вӑл истори учебникӗсенче явӑлти качески кӑна ҫырса кӑларатчӗҫ. Хула йӗри-тавра виҫӗ ур пулнӑ. Ереван э, Пӑла юхать. Пӑларан вара вӗсем шыв кунта хӑпартнӑ. Вара виҫӗ рет виҫӗ канал шыв пулнӑ. А шыва ӗнтӗ ларнӑ шалчасем. Кунта э, эпир э, Колховский тяван чухне вӗсем кунта тимрӗҫ лаҫҫын пулнӑ вӗсем. Кайран араб укҫисем тупнӑ. Тата унсӑр пуҫне темле кунта ишсе ҫӳремен, кунта ишсе те пыман улу хупписем тупнӑ. Урӑхла каласан, кунта питӗ вӑйлӑ суту-илӳ пулнӑ. Ҫак хула вӑл вырнаҫнӑ мӗнле? Вот лерелле кайсан тӳррӗн эпир капра паян ҫӗрка пулмалла пирӗн Ошель хулинче. Ешӗл хула. Ешӗл хула вӑл вырнаҫнӑ Атлӑ хӗрринче. Вӑл ҫав Ешӗл хуларан тӳрӗ ҫул тухать Улатӑра. Улатӑрта пирӗнте пӗр хула пулнӑ. Кашни э, караван калӑпӑр пӗр кун каймассерен ҫӗр каҫма ларнӑ хула. Ҫакӑна пӗр кун кайсан тухма пулать Лаш Таяпа хулашне. Тепӗр кун кайсан футболлать Улатӑра. Карава тепӗр кайсан тухатӑн Ӑшеле. Улӑхла каласан Акаку караван ҫулӗ ҫинче ларакан хула пулнӑ. Суды илӳ ҫӳренӗ. Кунта хупцасем, ирте ҫӳрекенсем тата каҫпа е тӑшман тапӑнса килсен ҫакӑнта вара хулана кӗрсе пытанма, хӳтӗле тупма пултарнӑ ҫакӑнта. Тата мӗн каламалла ку пирки?

Ку хулана пӑлхарсем хӑйсемпе пӑрахса кайнӑ. Мӗншӗн тесен кунта колхозский тантӑшне нимле кӑмрӑк та, нимле пушар та, нимле аркату та темскер тупман. Урӑхла каласан, вӑл хӑйӗн калӑпӑр ҫак ӗнтӗ караван ҫулӗ пӗтсен пӗчӗккӗн ҫак хулара вӑл хӑех пӗтет.

Ак ҫакӑнта вер, ак ҫак. Вӑл пӑли унтан пулман вӑл. Вӑл пӑли ҫаврӑнса килнӗ вӑл, Икрас.
Икрас ҫаврӑнса тухнӑ. Унта хӑйӑр хӑйӑрла питӗ. Вӑл санран ҫӳретчӗ малтан. Ҫӳренӗ пулнӑ. Ҫӳренӗ пулнӑ.
Унта вире ҫакӑнта ял варринче масар пур. масар. Ҫав масара ҫапла тӳп тӳрӗ унта. Пӗтӗм шӑму пулнӑ. Ага. Вӗсем куҫҫак айӗнчен ҫав мӗн тӑрӑх куҫҫак айнӑ пулин те. Унӑн та пӗр тепри пул. Вӗсен апатпунда вон, тӗмеске тӑрать вот вон. Хирте. Вӑл улӑх паттӑрӗ. Улӑх тӑпри. Улӑх тӑпри. Ана вӑл ҫакӑрунтах ҫакӑрун иккӗмӗш ҫулта чаврӗ юлашкинче. Унтин ватӑ старик фортепече студентсен иккӗмӗшӗн тытса йӑлшӑн. Унӑн вара ҫынта эп хам курса. Тӑватӑ йӗрке юман юхать-ши унта? Юман йӗрке. Ҫав йывӑҫҫисем паллах. Ну, ӗнтӗ вӗсем уже тепренне кӗлпе. Тепренне кӗле. Ага, кӗлпек.

Григорьев. Ну, унан тепре ак ҫакӑнта унӑн хыҫҫӑн ати килчӗ. Вӑл сакӑрӑн ваттӑр ҫулта ҫаврӗ. Сакӑрӑн ваттӑ ҫаврӗҫ.
Оставлю.
Ачи ҫаврӗ-ха. Ачи ҫаврӗҫ ку студентсем. Емӗшне райкомрачне. Ну, пирӗн ялӑн кунта ҫук ҫук юпи вӑл вон мӗнте. Кровишский музейра ларать.

Асӑнатпӑр вӗсене. Та вӗсем пулнӑ. Вӗсем пулма пула эпир чуккӑччӗ. Тав эпир пур. Эпир пуласӑн. Пирӗн хыҫҫӑн та пулаҫҫех. Ҫавӑнпа та кайран калӑпӑр пире паркатсан эпир те пурӑнма сӑласа пытарнӑ. Кайран эпир ҫак хальхи калӑпӑр Ҫӗрпӳ районӗнчен кунта Куславккаран куҫса килнӗ. Вӗсем кунта ҫӗнӗ ҫӗрӗ мар, ӗлӗкхи тымарсене манса каймасӑр каялла кунта куҫа-куҫа килнӗ вӗсем чӑвашсем. Тата пӑла хӗррипе вырнаҫнӑ. Ай, ай, кусум кыгазылет.
Вот Митта Васлейӗн вилтӑприсенче кашни чӑвашӑн лозунге умбалла урӑхла каласан сӑмахсем ҫырса хунӑ вӑл. Ангив хисепке чисто ангурам. Пин юрӑмран хӑри анчах юлайтӑр. Ӑна тӑван ыркӑмӑлпа юрлатӑр. Вара ман каллӗ пулӗ тӑпрам. Урӑхла каласан Нумай чухне ӗнтӗ эпир куратпӑр, ҫынсем пирӗн тӑрӑшакан ачан пур, нумай тӑрӑшаҫҫӗ, анчах та чисто хисеппе курасшӑн вӗсем. Тепӗр. Эп э, нумайӑшне пӗлетӗп, хӑйсем чупса ҫӳресе хай пирӗн каҫар та ӗнтӗ пӗр кӗтӳ чӑваш халӑх поэтесем пулса кайрӗҫ. Вӗсем яланах пирӗн пулнӑ шутпа кӑна. Тепӗр ӗнтӗ. Вот вӑл э, ун пек пулман ҫын. Ан тив, хисепе чисто ан куран. пӗлсе тӑрсах анчах та пурпӗрех хӑйӗн ӗҫне тунӑ вӑл. Ӑна ӗнтӗ националист тесе Петӗр Хусанкайпа иккӗшне тата Нестор Янгас тата унта Краснов кӗҫӗнни Краснов асли пулнӑ тата камсемшӗн халь аслӑмаслӑх вӗсене хупнӑ тӗрмене вӗсене питӗ вӗлӗ хӗненӗ хӗненӗ Вот ӑна сеннера ӗҫлет калӑпӑр, утенка Ленин Музеевцевӑн. Вӗсене допрос тунӑ ҫӳлте ташра. Карамара хӗнене вӗҫесе удайман. Вара вӗсем кайри уринчен сӗтӗрсе картлашкасем тӑрӑх антарнӑ подвала сӗтӗрсе. Картлашкасем тӑрӑх вара пуҫӗсем ҫем пек шан, шан, шан, шан пулса сӗтӗрсе пынӑ. Тимӗр картлашкасем.
Картлашкасем та тимӗр.
Тимӗр картлашкасем арасем пек тытса ҫав пек Кӑкӑрӑра илер-ха.
пӑрахнӑ. Эпӗ кӗреймерӗм. Вӑзӑрах.
Питӗ йывӑр пулнӑ вӗсене. Вара ҫав музей э, мӗнӗнче Митта Васлей каласа панӑ Патӑрел мне. Господи, ман загаром уже она вот хыпар качета тухнӑччӗ вӑл. Аса илӳ пур. Митта Васлей кала ҫак э, тем те чӑтма пулать тесе каланӑ Митта. хӗнене те, апат ҫитерменнине те, унта мӑшкӑланнине те, хӗме те пӗр чӑт илсе катти. Анчах та ҫав картишӗнче ларать ҫитет пушар мӗне? Хуранӗ. Пысӑк хуран. Тарӑн хуран. Вара ҫынна аллисене хыҫала ҫыхасть те ҫав шыва пӑрахасть тет. Вара ҫын утса каять, сиксе тухать, утса каять, сиксе тухать, утма пуҫлать.

капаҫланать. Кам икӗ сехет, кам, может быть, ҫуркун. Ну, пурпӗрех йышӑнтарать. Мӑшӑркесем ҫын кутать, шыв ҫырать, чыхӑнать, сиксе тухать, курнас килет. Вара йышӑнсан кӑна вара унтан вӗсе кӑларнӑ. Вара вӑл ӑна яраҫҫӗ Ҫӗпӗре.
Вун тӑватӑ ҫул пулнинта? Ҫӗпӗрте унӑн тӗлӗнмелле вӑйлӑ выҫӑ ҫул, тӗлӗнмелле вӑйлӑ сӑвӑсем килнӗ, ачаш сӑвӑсем. Кайран вӑл килсен икӗ ҫулта татах те пӑхут караҫҫӗ. Караҫу кӗсем вара вӑл. Нумай пурӑнамас.
Падренче акатуй, ӑна хулара пурӑнма юраман, яман, ирӗк паман. Вӑл кӗтӳ кӗтнӗ кунта ялта. Вара кӗтӳ кӗтнӗ чухне шӑрӑхра кӗтӳ шӑрӑх пулнӑ. Шӑрӑха чӑтайман, чӗри чӑтайман, вӑл вилсе кайнӑ. Тӗлӗмелле вот ҫӳллӗ, мӑнаҫлӑ. Вӑл утса пынӑ чухне

Ӗнтӗ пирӗншӗн паллах унӑн пурнӑҫӗ, унӑн поэзийӗ, калӑпӑр, унӑн вилӗмӗ. Паллах, ку тӗслӗх пулмалла. Тата унӑн уйрӑмах ҫакӑ сӑмахӗсем. Чысшӑн та, хисепшӗн те мар, халӑхшӑн тӑрӑшмалла. Пӗрчне вӑл та пур, халӑхшӑн та тӑрӑшать, но ҫавӑтрах чист те хисепленмелле. Хитре чисеп пулмасан вара ӗҫлемеппӗр теҫҫӗ. ӗҫлемелле, тӑрӑшмалла, тапӑҫланмалла. Эсепе те, чысӗ те пулмасан та. Тен, килет те киле сӑнакан та пӗлмест. Анчах та ӑна шанмасӑрах ӗҫлемелле. Шанмасӑрах ӗҫлемелле. Вара кӑна чӑн-чӑн чӑваш, чӑн-чӑн патриот пулма пултарать. А сана калас пулсан, вот ӗҫне сана вара народный унда парафор проект, унда артист, икемскер, вара тӗрӗслев ун хыҫҫӑн ӑна пӗлмесӗр килмесӗр. Ӗнтӗ пӗлмесӗр ӗҫлет пулсан, вӗсен шанмасӑр ӗҫлет пулсан,

Айхи патне ҫитрӗмӗр.
Вот. Кунта вӗсем кукашшӗсем, нажарага. Геннадий Николаевич Айсен пин тӗпри. Ку ҫӳле Змеевик, ӑна Атнер Петровичӑн мӗне вӑл ҫӳле? Ӑна Атнер Петрович панӑ. Укмак уже эсир пӗрле пурӑннӑ.

Пурнӑҫӗ ҫӑмӑл пулман тейӗпӗр. Ӑна нумай укҫи йышӑнман республикӑра. Хӑневӗрлӗ поэзи пурнӑҫӑн пурнӑҫӗ пурте социализмпа ҫырмалла пулнӑ. Кӗнекере параҫҫӗ кӑна белые стих теҫҫӗ те. Ҫав пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн пӗрремӗш паллах ӑна вӑл мӗншӗн савӑннӑччӗ патриотом коммолье ӑна Никта Васильевич преми лауреачӗ парса пӗрремӗш пухпан республикӑра тата меткавассейӗнче вӑл ятарласа сӑвӑта ҫитӗнчӗ. Ытта премине илнӗччӗ каланӑ сӑмах. Ӑна вуласа патӑм чухне. Ҫӗр каҫнӑ вӑл ман патра килте. Нобель преми лауреатне тапнӑ. Вӑл чылай унӑн сӑввисене тата вӑл хӑй Чӑваш поэзи антологине нумай чӗлхене куҫарчӗ. Венгри, Франци, Англи, Япон, Польша чӗлхисене куҫарчӗ. Ҫавӑнпа та айккине пулан те пирӗн чӑваш поэзине тӗнчепӗн. Франци. Франци каларӑм. Кунта яланах килсе тӑратчӗҫ. Шотландирен, Францирен, ытти тӗнчерен килсе тӑратчӗҫ поэтсем.

Светлана?
Ну да, ну чӑнахтан те хӑйне кунта чӑвашсем юлман чухне чӑваша килсе каччӑ вӑрттӑн. Вӑрттӑн килсе каччӑ каралнӑ чухне ӑна йышла Чурайпанче Атни Петрович Хусанкай. Скоробер Кузьмична, э, Кузьмина унта. Унта вара кашӑтма ятарласа Чиничиш хӑйсем патне Айхи поэзи каҫне ирттерме. Вара эпир вӑсен залӗнче лараттӑмӑрччӗ, Айхине итлеттӗмӗрччӗ, хамӑрсене вулаттӑмӑрччӗ. Вӑл хӑйне евӗрлет пирӗн пулнӑ вӗренӳ урокӗсем. Эпӗ малтан мӑн каланӑ пекех ӗнтӗ тӗлӗнеттӗмччӗ. Эпӗ шутлама айхи, чем скерчет ҫитет. А вӑл килет, ҫав тери ирӗклӗ тытать хӑйне. садире вот лапка тӑвать вӑл хӑйне, и она нихҫан та илтмен сасӑ ҫӗклесе калаҫнине. Вот вӑл ӳттеретчӗ хӑйӗн поэзи каҫӗсене Шупашкарта художество музейӗнче зал пурӑннӑ пӗчӗк зал. Ҫавӑнта ҫӑнавӑҫ илтӗнетчӗ. Мӗншӗн пурин те илтес килнӗ ӑна? Пурин те интереслӗ же пулнӑ. Мускавра пурӑнакан поэт, чӑваш, мӗн калать калан. А вӑл вулатчӗ, вулатчӗ поэзисене. Хӑш-пӗр ялсене пач ӑнланмастӑн.

Йӑпанатӑп, йӑпанатӑп. Эсӗ пур теекен чухпа йӑпанатӑп. Ҫырсаччӗ ӑна. Ӑна ман йӑмӑк юрласа, кам юрлама мель пулнӑ. Ну, эпӗ чунтан выртан татӑватӑп. Мӗншӗн ӑна пула эпӗ ҫыртӑм питӗ пысӑк поэма. Унта та паян тӑракан поэма оды поэты вырӑсла. Эпӗ та питӗ пысӑк татӑватӑп та мӗншӗн ӑна пула пирӗн нумай чӑваш поэзисен сӑввисене ҫапса мансӑрсене куҫарчӗҫ ытти халӑх чӗлхисене. Мӗншӗн тесен вӑл йӗркелесе янипе пирӗн вӑл халь иртет. Иккӗмӗш пулчӗ, иккӗмӗш пулчӗ. Кунтан те пинле тата Шупашкарта Скандинавия пулчӗ ятлӑ поэзи фестивалӗ. Пӗтӗм тӗнчери поэзи фестивалӗ. Вӑл тӑрӑшнипе ди антологи кӑлар мар Антологи кӑлартӗҫ. Ӗҫе бастап сакӑрӑн пилӗкмӗш ҫулта МИПта премине панӑ хыҫҫӑн обком комсомолтан, обком партирен вун пилӗк ҫынран килекен комисси килте ман пата тӗрӗс кӗнӗ.

Владимир Петрович килмерӗ тӗрпе пӗрле. Ҫук. Тарчук тесе вӑйлӑ изуча туса ҫӳрерӗмӗр эпир ку хулашне. Унпа. Вӑл кӗнеке кӑларнӑ теперь экспедици ҫав шкул пусси панчи как раз ҫапӑннӑччӗ фотографи кӗнеке где-то пӳрнӳ пулнӑ кӗнеке ярса панӑччӗ библиотека вот ҫавӑнта

лежать не качаться. И а, раскопки думаю, кунта киле Хусандан та кунта алты ямӗсем вӗсем Котловансем шамбикисем тупаҫҫӗ, пӗр вырӑнта шамбиксере алса. Мен пӗҫерсе куртасем пӗҫермелле тесе ҫавсем. Кӑҫал пӗр-икӗ ҫул килмен, кӑҫал тата килмелле тесе калаҫатчӗ. Слют. Валесем акӑ мӗн, каҫа пӑхма можно, лартса чарӑнма можно. Юлнӑсем валесем, хула валесем. Мӗнле пирӗн акӑ кӗҫӗн, кӗҫӗн аслӑ хулаш теҫҫӗ. Аслӑ хулаҫа акӑ ҫити кӗтер акӑ. Вӑтӑсем мӗн. Балсем ҫапи канавсем, алта пулнӑ тарӑн канавсем. Иртӗҫ пор вӗсем хранилища, каҫасына

Ну вот, аслӑ хулаҫӑ ҫак ҫичӗ гектар. Ну, валӗсем паллӑсем, акунан каҫасын та акунан урлӑ каҫӑра. Акунан аку ҫул каять, кунтан та тоже мӗн. Ҫул хӗррипе тоже валӗсем кулланса пӗтмен-ха ӑсты. Типа астӑвассапа, унан тепӗр хулашӗ вара мӗнле вӑл? Кунта аслӑ хулашӗ пулнӑ. Кӗҫӗн хулашниҫӗ вара акушерма пахта тата ҫырми тан пулманпа витӗм ун чухне. Имен. Посадкан иртсен тепӗр ҫырма тухатах кунта. Тепӗр ҫырма. Тепӗр ҫырмапа аслӑ хуласы вара авҫанта уҫӑ вырӑн пур унта. Тоже хула валӗсем сохранились полностью ку посад вермен. Алери посад прижакинче бульдозерсем эстосем появятся тусассӑн хупларӗҫ эсе ҫӗр туса тет. Кунта Унтан ансат Кутельдяевск килет где-то приличный гектар пуҫтарнӑ. Поскольку наша ҫакӑ. Ватӑл так. Иккӗ ҫӗрӗ иккӗ мӗн ҫук. Виҫҫанчах мар. Унтан Бирмаздан икӗ километр ҫурӑлерен километров, ну, тӑватӑ километр, ну, плюс пиллӗк, тӑватӑ пиллӗкрен, Атӑширринче, тӑватӑ пиллӗкрен была нумайма.
Арулба да будет? Тогда кушок видео, ҫӗр видео. Ҫапата вӑл ҫӗр видео, а кура вӑл.

Хӑйӗн пӗрремӗш шкулне вӑл уҫнӑ ҫирӗм ҫулта. Ну, паянхи ҫамрӑк ҫынна ҫирӗм ҫулта шкул уҫас хотя бы шухӑш пырса кӗтӗр, ӑна эп шанмастӑп. Чтобы хотя бы хамӑршӑн, то есть тӑван халӑхшӑн мӗн-тӗр ҫирӗм ҫулта тӑвас тесе шутлансем, наверное, тоже сахалтӑр. И пирӗн шкула вӑл уҫнӑ пин тӑхӑрсер, если пӗрремӗш шкуле вӑл хӑйӗн, тем более хӑйӗн Тӗмпӗрти ваш шкулне вӑл ҫирӗм ҫулта уснӑ, уҫнӑ хӑйӗн укҫипе. Вот тӗттӗм халӑхран тухса, кунта пирӗн никам та ҫыра та пӗлмен. Пӳртсем пулнӑ, хура хура халкинкасем те уже ҫук. Ҫак халӑх хушшинчен тухса, чтоб сирӗн ҫула ҫитсе ҫав шухӑшсем ҫынна пырса кӗтӗр, ну просто тӗлӗнмелле, ну и Тваттер шкулы тери каларӑмӑр. А пирӗн шкула уҫнӑ пин те тӑхӑрҫӗр ҫитмӗлмеш ҫулта сирӗн виҫҫӗри ача уже пирӗн шкула уҫнӑ, вӑл как хӑйӗн укҫипе мар, а государственный укҫасемпе темелле. И, конечно, Иван Яковлевич Яковлев ҫав шкула пӗччен уҫма пултарайман, кстати, литература пирӗн ҫул, ултӑ ҫул, кайран ҫичӗ ҫул. Ҫичӗ ҫул вӗренсе тухнӑ ҫын уже

тума тӑрӑшнӑ. Пирӗн мастер шкулта тоже мастерскую участие пинде сакӑрҫет тӑхӑрвун тӑваттӑ тӑхӑрвун пичмӗш ҫулсенче. А кунта ӗнтӗ кӑтартнӑ ҫав мастерскуйӗнче сенде шкул ачисем тума пултарнӑ япаласене. Обычно шкул ачисенчен йыта кумӗн-кумӗн тесе сиртен ыйтса тӑмастӑп ӗнтӗ, анчах та ку шӑнкӑравпа эпир намбур экскурсию ӗмӗте шӑнкӑравлатӑп. Мӗншӗн тесессӗн ма итлеме хама та кӑмӑла каять? Хитре. Да, хитре сасси ялта ҫуралса ӳснӗ Тихон Петӗрки, паллӑ писатель.

Чӑн талӑп ҫав алӑ патшалӑхӑн варринче пурӑнатӑр, Атӑлханшӑн Болгарӑн. Эпир паян тытӑмӑр Ошель тенӗ вырӑссем, ешӗл хулара. Вӑл тӗлӗмелле пысӑк болгарсен хули пулнӑ. Атӑл хӗрринче пирӗн кӳршӗ тата кӑна вырнаҫнӑ. А тепринче Болгар хули пулнӑ, Тӳпер, Варачан, Савар, Китеш, Муром хулашӗ нумай-нумай хуласем пулнипе пӑлтавсем. Шел пулин те, мин те икҫӗ тӑхӑркун ҫулта ҫав тӗлӗнмелле вӑйлӑ патшалӑх-и арканнӑ монголсем тапӑсене пула. Вун виҫӗ ҫул ытла ҫапӑҫнӑ пӑлхарсем монголсене килӗҫ. Пин те икҫӗр ҫырӑвиҫмӗшер ҫултаччӗ пулас калт перевалӗн ӗҫӗнче ун монголсем вырӑссемпе половецсем ҫарне аташнӑ хыҫҫӑн Вӗсем виҫӗ ҫул хушши икӗ хут та вӗсем илмен. Вӗсем пӑлхарсем вӗсене виҫӗ хут аркатнӑ, виҫҫӗмӗш хут таран пекки туса вӗсене кӑларнӑ нумай монголсене. Таран вара кашни монголшӑн пӗрер сулут такипе улӑштарнӑ та сулут такисене ҫисе аннӑ Ну, Юрий, эпир ӗнтӗ паян вӑхӑт ҫул ҫине Шупашкартан эпир малтан Ҫеҫпӗл Мишши палӑкӗ патне кӗтӗмӗр. Мӗншӗн тесен пирӗн кӑҫалхи ҫул ҫӳреп, чун ҫӳреп, Вӑл ҫеҫ Мишше ҫӗр вунӑ ҫул пултаруллине халаллани пулнӑ. Как он даже питӗ лайӑхтен пулса панӑ, ҫантӑк пӑхма пултаратӑн. Ҫеҫпӗл Мишшинти пӗлетӗр, вӑл тӗлӗнмелле вӑйлӑ, ӑс-тӑнлӑ, чӑвашшӑн ҫунакан, вӗри чӗреллӗ класлӑ поэт пулнӑ. Вӑл кунтах сивӗ патӑркинче мар, тет чӗре вӗрететре те. Тет чӗре вӑл тӑм сӑвӑ илнӗ, пӗрремӗш хут. Ҫавӑнта те вӑл хӑйӗн чӑвашлӑхне кӑтартнӑ. Ара, Шупашкарта

Ҫитмелле пирӗн Самар облаҫӗпе Тутарстан Республики чиккинче Кӗне Кӗмен, Кӗне Кӗмен чӑваш ҫӗрӗ вӑл хуйхи инкен. Вӑт ҫавӑлса пурӑнакансем ҫурри чӑваш, ҫурри кӗрешӗн. Как ӗлӗкхи авалхи тӗне тытса пырать чӑвашсен тӗнне. Вӗсем вӗсене чӑваш теҫҫӗ.

Вара эпир ирех каятпӑр Пушкӑртстана. Пушкӑртстана ҫитсен вара эпир Слакпуҫҫале ҫитетпӗр. Унта ӗнтӗ Константин Васильевич Пилоновӑн ирпреҫне пуҫ таятпӑр, Яков Уксаев ирпреҫне пуҫ таятпӑр. Тата Иванова Яков Уксаев музейӗ те пулнӑ хыҫҫӑн вара эпир каятпӑр Сильбия

Унта юпа лартатпӑр. Юпине Шупашкарта курмана Дима Мадуров ӑстаҫӑ йӗркелерӗ Шуханова пӗрле. Унта юпа лартатпӑр эпир. Кайран Нарспи тата ытти хӗрсем ҫӳренӗ ҫӑлкуҫ курӑкӑшӗнче пытаннӑ. Вара эпир ҫавна пура лартса паршӑн. Пурне те хамӑрах курмӑн, илсе пыратпӑр. Каҫпа вара унта эпир вӑйӑ вашӑн ӑса пӑхсан Ҫӗр ҫул ытла каялла ҫырӑнӑва поэмӑна Ҫӗр ҫул ытла Сипи ялӗнче чӑваш хӗрни пулман.